Eh, ndisvikewo. Ah, svikai svikai. Eh, eh, zviri sei? Makadii? Yeah, mushe mushe. Eh. Muri mugarden. Yeah.
Eh. Ruvarova mavheji. Ah, but kai wewe kai wewe. Inga inga takadzidzisana nokuti muriwo ka hautemwi uchisiya zvironda sezvizvi. yeah hmm?
yeah, yeah. i've been Anti... really following my videos enyu muchi tichitaura nyaya iyo eh, eh. but ano no no wazotanga mm. uri kuona wazotanga uri kuona ichi ehe ano waakugona ah, waakugona ah, keep it up keep it up ehe ehe saka ya zviri sei ah, mm, you've got beautiful tomato ha eh, nderipiri iri rinonzi newton Oh, okay. Yes, uh-huh.
yes, yeah.
ah, ah, ah, ah, that's, that's a good i like ukangoti f1 chete ka mm -hmm. watopindura mubvunzo because if you look at your tomato ka yes.
um,
ichi ichi chistock ichi uh-huh. chitoratidza kuti tomato rako rine utano and if you look at the if you look at the tomato the yes. leaves yeah. akachena akanaka and ruratidza upenyu yes. ruratidza kuti uri kunatsozviita zvakanaka yeah, and uh, eh, oya oh yeah, watotanga ndandada kuti ko trellising oh, yeah, because yeah, if it's f1 it means it grows chi it grows Very taller yaha saka i like this mm. i like this zvinhu yeah. zvako zvakadzidza iwewe wakasvika chikoro svika papi No, ini ndakasvika ndaka ndiri graduate. Graduate? Ndaka degree reaccounting, yes. Oh, really?
Yeah. Wakaita kupi university ipi? Um, ndakaitira kuIndia. Okay, yeah.
Uh-huh. Ndakaitira uh-huh.
kuIndia. Ah. Um, I got a scholarship, presidential scholarship. Ah, okay. Ndobva nda Thank you to our president. Yeah, yeah, yes. yeah.
Ndobva ndaendeswa kuIndia. and uh, ndobva ndaita degree reaccounting then i graduated in 2021 yeah. so yeah we came back uh, to zimbabwe and uh, sezvo job market isina kunyatsomira zvakanaka um, i was someone wekuti i didn't want to uh, venture into some illegal activities most youth, ma, ma youth akawanda vanoita mm -hmm. so for example um, eh, kutora madrugs uh -huh. nezvimwe zvakangodaro daro zvinozokonzeresa kuti mayouth ange achipinda munjodzi so inini ndiri munhu naturally anga agara ane passion yefarming yeah. so ndakambo ndaimbochengeta huku nematoki kumusha then i then came here kuharare kuti ndizotsvagawo basa e, ndopandakatanga kugara hangu panapa ndichiona kuti pane space iripo yeah. ndichibva ndatotanga kurima hangu mavheji uh -huh. nemadomasi amuri kuona uh -huh. kune mamwe andakamborima kune imwe open space iri uko uh -huh. ndo zvimwe zvandingati ndo zviri kutoita kuti tigone kurarama pano oh eh. okay well least youare looking for a job well, oh, for and for, for that job, eh. yeah this is beautiful mm. I, i like this saka yeah I, iwewe pfungwa yako yakanaka oh. izvi zvakakutorera mari yakawanda sei kuti utange because ka yeah. challenge iripo oh. tosanga nemagraduates like you you are graduate yes. accountant for that matter yes. anowerenga mari nekunyora mari yes. anogona kushanda mubank yes. and i know indians are very strong kunyaya dzefinance yes. which means your qualification ka yeah. is a very powerful qualification yes. Zvakakutorera mari yakawanda sei kuti utange such a simple project like this yekutiwo mamwe mayouth anogona kuti hana mari yekutanga hana mari handina space yekuita your space is small yes. and mari yavakatanga na imari uh, ah, ndingangoti kuti ndigone kuwana mari iri panapa pane mado masa ndakatanga kurima kuopen space kwandambo iya yawakatanga chakaita mari kuti utange iwayo handina kuatsvagira mari iwayo ndakatoita zvemadomasi edu atinotenga aya sezvo ndandisati ndao mafinances angu anga asati arai ndakatoita ekusvinira so ndaida kungotiwo ndingowanawo pekutangira capital eh ndiwane capital saka fortunately akabuda zvakanaka haana kuzonyatso kuenda to the maximum semunhu anga asati ane ruzivo rwakati nyanyewo so that project was very vital because yakanzisa zvakawanda zvirwere zvinhu zvatinosangana nazvo pamadomasi but akabuda zvakanaka zvekuti vanhu vazhinji vanotoziziva munomu vakatotenga madomasi ipapo ndo pandakazowana mari saka ndo pandakazoti pamari yemadomasi yandawana iyi chirega ndichiisa imwe paside yekuti ndichinyatsoita madomasi angu asiri ekusvinira uye ndichitsvagawo mushonga ndo pandakazoita project inoyi yekuti ndimbotangawo kuitawo madomasi andinoona kuti anogonawo kutora nguva yakareba ndichikohwa at the same time ndichimamanajawo ndichiona kuti ari kuita zvakanaka i love that i love that ekusvinira mm. you know kutora domasi rekutenga mushop wosvinira weta so what kind of capital do you want besides yeah, You know, you know mm. inini I've always said to people, look around you, see what is available and make use of it. And that's what you did. Yeah. Instead yekudya domasi yeah. mumba wakarisvinira wakaona mbeu. Yes. No, I love that. Yeah. I like the initiative mm. because my youth mazhinji problem iripo ndere handina pekuitira, oh. handina handina handina handina mbeu, handina fertilizer chichi capital. Yeah. Badza unongokumbira. Oh. wodhiga wosvinira mbeu yako woita zvakutoita besides kusvinira you, you know tikatora muriwo uyu ka ukatora aka aka wautokaisa muvhu eh. yatova chi watova muriwo eh. enda unokumbira ngauye pano wokumbira kuti ano eh. tiri kukumbirawo tumasakatire twekuti ndiso ukatanga netumasakatire 10 eh. wakutotemha muri wakutotengesa wakuwana mari yako eh, andakatotanga nawo anga atori masakazi akangodai so wakayawanepi ndakamakumbira kune vanhu vamboita zvemagadeni and for manyowa and stuff inini first time yangu ndichitanga kuita muriwo uyu ndaitoenda kuzviminda ndichinotora mashanga echibage eh. ndovandakatanga ndachera e, ndobva ndamaisa pasi inonzi layering yeah, ndobva ndaita yes. layering kwakuchizoisa eh, trenching layering yekuti yes. unotrencha woita lay mai yako yes. mauswa murakwata murakwatira yeah. zvese then wofusira yeah. saka muroyi wakabuda zvakanaka stereki saka paunozoinge wakutengesawo uchiwana mari ndopaunenge wakwanisawo kuchitsvagawo manyowa ekutenga wayaya e, eh, wakutokwanisa kutsvaga one mushonga because hauzodyiwo yese unenge mhm. wakufanira kuziva kuti muriwo unofanira kuramba uchiita zvakanaka kuti vanhu varambe vachiuya saka aiwa iwe shamari ka eh. wandiimpresa aiwa yawani nemillion eh. wekuti pfungwa dzako ka ah, dziri mberi chaiko chaiko eh. ungade kuti chii kune mamwe mayouth ah, tine mayouth mm. akasiyana siyana tine mayouth akagraduata sewe mm. tine mayouth asina kubuda zvakanaka pama o level mm. ungade kupa zano ripi what advice would you want to give to other youth eh, advice yandingangopa inini ndeyekuti eh, pese pauri pese paunogara pese kwaunoenda there is always an opportunity thats looking at you but eh, ukava munhu ari selective panguva yako yekushaya haugoni kuva munhu anobudirira haufaniri kuva munhu ari selective unofanira kuva munhu always okuti kana wakagara panzvimbo yaunenge wakagara unofanira kungoita look around or even nyange usina basa unokwanisa kutongoti pavanhu vari kutozvishandirawo kana vari kupisirira kana vari kuita zvekurima kana ringava rimwe basa ravari kuita vanhu havarambe kuti ungosvikawo ungoti hakumana ah, rega endi kubatsira handina mari yandiri kuda that uh, skill yauri kuwana ipapo uh, is never going to be a skill yevanhu ivavo vawakumbira is going to be your skill because you are trained by because, doing uh, you are trained by mm. doing ndo zvakafanana nezvandakaita mm. izvi and chimwe biggest advice imwe yandoda kupa ndeyekuti usanyara mm. muupenyu kana uchida kubudirira ini nditori graduate asi chandakadzidza ndechekuti kana wafunga kuita chinhu whether waonekwa uchipinda mumabhini titori neimwe project ino inoita zvekunoti unofanira kuenda kumabhini yatichakuadiotiratidza gare orit eh. taurai mabhini tinone mabhini ako iyayo eh. saka imwe yandada to handeyo yetracing ndakaona kuti handina mari yekuti ndikwanise kuti ndiwane mapols andinotenga saka izvi zvino ndinozviwana mahara kuvanhu vanoita zvema zveroofing zvemapuranga mhm. ndinotonotora mhm. mahara ndichitouya ndichiita zvinhu izvozvo asi saka ukasanyara ah. unokwanisa zvese zviripo ndokwakazviwana izvi neizvo zvese zvandakaisa uko oh, ndakazvigadzira uko kunogara marodrana ah, and oh, project itori project yeuku ah, mira tichasvikako tichasvikako allright mm. ah This, you know, I like it. They are so innovative. Huh? Yeah. And uh, I, I, I like ka element kekusanyara oh. because dambudziko riripo nderekunyara rekuti inini ndine dhigi rangu riri mumadziro and eh, ndakuita zvemadhaga ndisingaiti zvandakadzidzira exactly. and uh, kakunyara ikako yeah. kanotidzorera shure oh. asi i like your mentality yekuti usanyara ita zvaunokwanisa panguva iyoyo because what youare doing is part of training yes. i like the skill yekuti unonotorawo skill yemwe ukaona munhu ari kuwelda mm. inoti atione waakunoweldawo oh. uri kutakura simbi uri kuisa pauri kulodawo mm. chero pasina sendera ropo asi uri kugena chi experience I, i love that yeah. ah shamarika I like your mentality and I hope my youth mazhinji tichakopa ngatimbone mabhini ako okutiona okay so panapa izvi ndakazvitanga nenhau yeproject yemaroad runner ehe so ndichisechawo ndichiona nyaya yekuchengeta huku inonyanya kurwadza pakupa chikafu ehe saka inini ndakangosechawo painternet pandiye ndawanawo data ndichiona kuti ndezvipi zvinga- zvatingakwanisa kugadzira zviri less costly zviri cost effective zvokuti tikwanise kuchengeta maroad runner usina capital yakanyanya uh -huh. so ndakaona project yemagot farming magot eh, farming uh eh. -huh. yes eh. yemamagots uh -huh. ano inova ino iyo black soldier fly farming uh -huh. so mukutsvagurudza kwandakaita ndakaona eh, ndakasecha ndikaona kuti eh, maflies acho anoita mamagots eh, mamagots atiri kutaura nezvawo ari panapa
atori momo vongo ah. ah.
ah.
okay wow mm.
yeah, yeah. ndo ma mamagots ma, ma acho saka kuti mamagots aya azouye mm -hmm. e, unenge wama unenge wamaita sei okay so aya ano anotripwa so the way yatinomatrepa nayo ndeunotrepa ari makonyere chii unotrepa mazai acho so mazai ah, anouya ah, nemaflies mira mira eh. unotrepa mazai achibva kupi ngatitangire um, pekutanga right. saka regai titi isusu eh, chakanyanya kukosha mablack ma soldier fly nhunzi eh, manhunzi aya ehe so vanhu vakanzwa kuti manhunzi vanobva vati ha zvinosemesa zvinoita sei zvinotakura zvirwere this is a, one of ma cleanest flies asingatakure zvirwere basa rayo ndiwa ekutongoleya maeggs iwayo saka ndeye black manhunzi acho anotorarama munzvimbo dzatinoraramira mm -hmm. asi iyo anotambira kunzvimbo dziya dzinoraswa mawest mm -hmm. so the, pane male nefemale the uh, male kana angometa chete male inobva rafa then female ndo rinenge raakuzotsvaka pekulera maex saka isusu what we do kana uchida kutrepa its hard kutrepa mafly racho what you can do is kurigadzirira pekuti kana rauya rilee maex saka aya ndo atinoti maegs maplanks atinoshandisa eh, amunoona ati ndakamatatai newaya then i left some crevices ekuti rikwanise kudi rinofarira kuleya maeggs munzvimbo dziri dry mm -hmm. dzakavanzika mm -hmm. saka unotora mafruits mafruits akaora then kana watora mafruits akaora mapineapple ayaya ndo mhm. mamwe akanyanya mhm. eh, anoproducer a certain smell ekuti anonzwa kuti apa apa ndo pane chikafu mhm. iwo haadye but anoitira mazai awo kana aanoleya because anoziva kuti tikaleya maeggs edu panapa they are going to survive because achawana chikafu mm -hmm. saka then we trap patinoisa eh, mukadish mafruits aya then tovhara neneti ne, ne mhm. kupreventa any other flies kuti dziwane access mm -hmm. with that tichingoda iye saka kana tazoleya maeggs edu pamusoro pekadish kaya kaya kanemafruits mm-hmm. akaora mablack soldier fly anouya oleya maeggs into this um, uh-huh. then isusu patinozoya tichitarisa tikamatarisa tinobva tamaona mazai acho anenge ari into clusters otunhu tomaona akaita yellowish kana kuti mm-hmm. cream otoziva kuti wadi waharvesta maeggs then kwakuchizomatora kwakuchiuya nawo kunoku manje mazai aya kana tauya nemazai aya aya ndopatinenge takuchitora chicken manure ah, oh, chicken manure yes ah.
takuchitora chicken oh, manure uri kuti road runner eh. manure ndiwanozoisa okay exactly okay. saka takuchitora uh -huh. chicken uh -huh. manure takuchitora kaneti kedu kaya kaya uh -huh. takuisa pamusoro pechi pechicken manure uh -huh. inenge iri e, e, e, semi moist yokuti haizode kuva dry kungoisa uh -huh. mvura shoma uh -huh. then takuisa kaneti kedu pamusoro pechicken manure uh mhm. -huh. takuchitora mazaya aya takumaisa uh -huh. pamusoro apa uh -huh. haafanirwi kuenda direct uh -huh. because anogona kuzoaffectwa nemamoods ne uh -huh. saka panohecha mazai e, mamagosi anobva adonhera muchicken manure okay. akutotanga kufidha saka kana atotanga kufidha sezvamunoona aya ari panapa atinaya mm -hmm. atokura mm -hmm. atopfuura mm -hmm. pasteji yekuti an, anofanira kunge achifidwa huku mm -hmm. the reason why ndakamarega ndisiri kumafidha huku izi achiri mashoma anofanira kuti awande right. saka as kuti awande unofanira kupreserva life cycle yacho mhm. saka now pataa apa apa taapa stage yekuti they are now into a stage yekuti akuenda mupre puper stage mhm. ndo stage yaanotena into black then odevelopa kahard crust kunze then kana adevelopa kahard crust oita ten into flies now inini handicha mm. kono trade dzakawanda kudai sei ya aripo akawanda ah, aripo ah, ah, akawanda eh. ko ndaona e black kam ndo ari kutaura exactly aya ndo atiri kuti aya mufree pupa stage iwaya saka kana kana adai so normally zvaanenge apadhuze nekuti achitena into fly saka kana atena into fly now inini handichaite effort yandakaita pekutanga yekuno harvesta mazai kunze because ndakukwanisa kumaita kuti aende into flies ndege thats why i build this one iyi ndo yatinoti iyo e, e, ndo mekuti kana maflies abuda anenge ari monomo so maflies so this itori house yes. yemaflies yes ah.
eh.
okay eh. saka uh -huh.
according ku research yandakaita ndakaona kuti anoda anoda zuva anoda light uh -huh. natural light ndosaka takaisa net iri kunze kuti awane light for mating anoda futi humidity so in, for humidity inini hangu handisa ndawana mazvetechnology zvekuti ndikwanise but ndakaona kuti ndikaisa zvinhu zvakafanana ne mune maplants aya uh -huh. maplants aya anoita anocontrola uh, humidity inenge irimo anokwanisa kuwana humidity kufema kwaanenge achiita kwekwe so kana angotanga kutobuda maflies then ndakutodzokorera that same process yekumagadzirira pekuti aite mating aite maeggs makonya aya akuwanda kana makonya azowanda mai ndo ande ndakuti mamwe ndakubvisa ndakupa huku ane almost 80 percent protein anokwanisa kuto 80 80 protein wow. iwaya anotokwanisa kufidha huku dzitowana protein rakakwana saka ndova ndoenda akutora before asati aenda mupupa stage ndova ndotora ndopa kuhuku mamwe ndosiya kuitira kuti ndipreserve life cycle aramba achienderera ndichiramba ndichiwana mamwe so ah. hukuwo unenge uchichengetawo dzinoenderana nechi nemakonya auri kuita sei auri kuwana auri kuwana kana akuzowandawo wakuita uchiwedzera chi kuitira kuti usazowana imwe nguva yaunoti ma apera zvino saka chikafu ndochiwana kupi saka exactly it's sort of an ecosystem inokwanisa kuti ite zvinhu zvinozvipreserva zvega zvichizviomisa saka maroad run auri funga kuya kudza kusvika papi sa number number so far nda ndakatargeta kuti ndimbosvika pa 50 ndinoda kuti ndisvike pa50 ndione kuti eh, mari yashoma yandinowana nemakonya andinenge ndichigadzira aya ndikaona kuti e, mari iripo nemakonya andiri kugadzira zviri kuenderana nenhamba inenge iripo yeuko e, eh, then ndo, ndo pandee ndakwanisa kuziva kuti kana ndichiwedzera nhamba yekuti ndikwanise kuita makonya akawanda number yehuku ndinofanira kudziwedzera dzakawanda sei so tiri pastage yekuti ndichamboita sort of but haufungi kuti matoto ehuku kuwanda kwawo ndokuwanda kwemamagozi here ya yeah, kuwanda kwematoto ehuku ndokutowanda kwemamagozi right. saka breed yehuku yauri kuda ndeipi marodhirana ane mabreeds mazuva ano ongo so far ma andandinawo nenyaya yekushaya mari e, ndingori ne ndakanotenga ndakatenga kumusha ma, ma free range uh -huh. ndakatotenga akawanda iko asi iko zvino zvadzasara shoma nekutengesa uh -huh.
not nekute, ndakatenga akawanda uh -huh. sa pandakadzikudza dzanziri diki my aim was ndaida kusarudza kuti ndione kuti ah, breed rinoratidza rekuchengeta nderipi eh, saka mukatonotarisa nditori nebreed rakati kurewo ingori road runner free range ehe ndakatangana idzodzo because ndozadziri resistant kumadiseases mhm.
okay saka umu
umu ndo mune tumwe tunhiyo oh tone tumachicks twacho ah twakatochechenya okay wow saka umu ndo mandinochengetera mamwe marodzvana saka the, the aim is kana dzichikura then chibvisa dzimwe dzandee ndichiona kuti breed iri harina kuita zvakanaka for meat production ndosiyawo dzine dzinoratidza kuti dzine breed rine eh, riri nani rinokwanisa kutipo Eh, nyama iri nani inotengeseka okay mm -hmm. sa unodzipa chikafu chipi idzi idzi kana dzichitanga ndinombodzitengera ka 5 kg kerodrunner ke, ke starter uh -huh. then kana dzangova into dzaamu two weeks ndakutosiya ndakutotanga kutoita zvemakonye nekungo dzitsvagirwawo eh, makitchen west zvimwe zvinotyikawo nechibage ndochimwe chandinomborima last year ndandine chibage chandakarima panapa saka ichozvo ndochimwe chandinopotawo ndichikrasha ndichimbotengerawo nechimwe chikafuwo chinei chine protein ndina ndosanganisa ndodzikawo saka ndikuona kuti hangu dzinenge dziri saka okay saka iye zvandoda kuti kukuitira ka mm. ndoda kuti tine tine mukomana anoita zvemaroad runner but pane mabreeds akasiyana siyana ndoda kuti chakupa mari yebhazi woenda kwaari wonosarudza mabreeds auri kuda ndokutengera 50 matumachicks nechikafu chacho wokudza 50 idzodzo woboosta chii matoto ako woboosta chii e, mamagotsi ako womboti tange kabusiness toona zvosvika papi hanti ndizvoka ehe aiwa thats good saka iwewe tichitakuonekana kudai kuma wabi ako youth awa ungadi kuasira mashoko api tichi mashoko yeah. angu makuru kuma youth e, chinhu chega chinoita kuti ubudirire muupenyu e, always iva munhu ane shungu ndinoziva kuti kune vamwe vari kuti handisi kuziva kuti upenyu hwangu huri kuenda nekupi handitombozive ndo vandinoda kunyanya kutaura navo vanoti handitombozive kuti inini career wise zvakamira sei nditondiona ndiri panapa ini nditori graduate reaccounting but im into farming nezvimwe zvakasiyana siyana saka My advice ndeyekuti kunyange uchiona kuti zvinhu hazvina kukumirira zvakanaka try to find something chekuita kunyange pamba paamai vako kana bhedhi remuriwo chairo unongorigadzira e, irororo zvinotokudzidzisa something zvinokuita kuti uappreciate mabasa ese anoitwa nevamwe vanhu zvinokuita futi kuti usasarudza mukusasarudza imomo ndoo mukusangana nemaopportunities ako inini amena accountant asi nhasi ndasangana nemudhumeni mukuru e, akutondibatsira so kana ndaa ndakastika to my profession ndichingova ndakagara mumba ndichingoti haya ndichamirira basa rangu reaccounting ndingadai ndisina kusangana navo nhasi ndingadai ndisina kuvaziva nokuti ndaivafollowa pachi pafacebook saka try to find something be occupied kunyange zvisingaunze mari mangwana zvine kwazvinokuleader zvine opportunity chinhu chese chine opportunity yachiinacho lastly madrugs ndo chinhu chanyanya kutiparadzira mayuthi vezera rino hapana kwazvinokusvitsa zvinhu zvinounza a fake relief for very temporary moment yokuti uchipedza kubatwa nemadrugs uchada futi mamwe uchada futi mari yekutenga madrugs iwayo uri kuparadza upenyu hwako uri kuparadza upenyu hwekumhuri yekwenyu uri kushungurudza vabereki saka zvinhu zvakakosha ndezvekuti nguva yako isati yasvika opportunity yako isati yauya be occupied wana zvekuita ini ndoo zvandinoona zvinondisastaina nguva zhinji yekuti ndinoswera ndiri busy kana pazoitawo basa rimwe randinenge ndawanawo rinondiwana ndiri pane tumabasa basa twangu saka zvakanaka kuti mayouth agare ari occupied and wo nekuendawo kuchechi chindoo zvimwe zvinhu inini zvinondisimbisawo because ndinoziva kuti kana ukaitawo zvinhu zvako uchinamata mune rimwe remazuva mwari anoita kuti usanganewo nepane breakthrough yako munhu anonamata anoendawo kuchechi tinodzidziswawo kuti hausarudze haushore kunyange vanoshanda mumatoirets kunyange vanoshanda paye nokuti imomo mukuita zvinhu izvozvo ndo maunowana e, musi waunoti ndawanawo munhu anondibatsira anondiponesa ndo zvakafanana nezvamuri kuona nhasi ndandisingambofungire kuti ndingavaona kunoku handina kuvakoka asi munhu wandaifollowawo ndichingoitawo zvandaionawo vachiadvisa varimi vakuru in my mind handina kumbofungidzira kuti ndingasangana nemudhumeni mukuru asi nhasi ndasangana navo nokuda kwokuti ndine zvakawanda zvandanga ndichiita kunyange zvanga ndisingandiunzire mari saka ndo zvandisunungura nhasi muzuva ranhasi zvandinofila kunzwa kuti ibreakthrough yangu muzuva ranhasi mm, saka mm. ndo advice yangu yeah ko ngatimbodzoke kuvabereki mm. kufunga kwako iwewe uri muyouth oh. right kufunga kwako iwe semuyouth mm. vabereki pane roo yavanotamba here nekukuyarutsa kuti uzove zvauri nhasi and chii chaunofanira kunge vachikuitira kuti uzoti mangwana kuti nhasi ndiri kutendawo mai wangu eh. nhasi ndiri kutendawo baba wangu ehe ya vabereki vane rou yakakosha muupenyu ndifunga zvamuri kungoonawo panapa inini nditoriwo munhu akawange mukukura kwangu eh, ndinonzwisawo ndakakurawo ndiri munhu anga ane musikanzwa so ndingadai pamwe ndiri chidhakwa kana ndingadai ndiri mumwe munhu anotoitawo zvemadrugs asi ndakanzwisisa kuti pane nguva yandaisakwanisa yanda kuzvikontrola inini nemaindi yangu iyo ndo nguva yatinoda vabereki ndo nguva yekuti mubereki unoona kuti kunyange akaona kuti waa into zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka haaite give up on you kunyanya vabereki vangu inini havana kuita give up on me vakaramba vakashingirira vachinditsiura inini ndinotoziva kuti vabereki vangu vanhu vanga vari strict vekuti unotoziva kuti havatombokuregera uchiita zvinhu zvisina maturo vanhu vaya vekuti vaida kundiona ndichiita zvinhu mabasa epamba panguva iyoyo unenge uchiona kuti ha ah, vanondinetsa but now ndaakukwanisa kurima ndakutoona kuti ah, izvi zvinhu izvi ndandagara zvazvagara zviri mandiri kwete nokuti ndaizvifungira panguva asi ndakazvipiwa ne nevabereki saka ini ndakatotarisa vabereki vangu handivaone sekuti vakandikundikana kunyange ndiri musituation yekuti hanzani ndasvika pandiri kuda ndikutovaona vari vanhu vakatondisvitsa pandiri zvinonhasi kunyange ndikazova munhu wekuti ndaakukwanisawo kuzviwanira zvinokubatsirawo vamwe e, credit iyo handingaipe kwandiri ndinotoipa kuvabereki vangu nokuti ndivo vakandisvitsa kuti ndive zvandiri nhasi saka vabereki vanoplaya a very important role because zvatinopotreya kunze uku kazhinji kacho zvinenge zvatangira kumba sezvinonzi charity begins at home Mm. pane patori nemumwe munhu sari totsvaga accountant kana kambani itsvaga accountant ah. vangakubate sei kuti ah, shamari chimboya timbokuitewo interview panapa vangakubatewo sei okay e, vanoda kundibata vanokwanisa kundibatawo panhamba dzangu 0781 688974 ndinodzokorera 0781 688974 email yangu zvakare e, macheza mail at gmail.com macheza racho ndi mats mbichana mbichana ndi matsheezamel at gmail.com mm. ndo mm. email yandinoshandisa aiwa mm.
tokushira mune zvakanaka mukurima kwako nehuku dzako nemaprojects and tinoimba kuti Eh, mwari vachakuzarira madhoo upenyu hwakuendera mberi mune zvakanaka urambe uri soba eh, nhasi sande mm. masikati uri umwe tingadai takuona wakarara madhaka nekunaya kuri kuita mvura uku mm. asi taona urichi uri mugarden uchiita basa rako nozvinhu zvatokudza mm. tirambe tichinamata mwari upenyu uchiendera mberi ndatenda thank you eh? all right